Biz ynsany iň ajaýyp görnüşde ýaratdyk. Soňra bolsa ony iň pes derejä indirdik. Diňe iman edip, salyh amal işleýänler mundan aman galarlar. Imanyň müňlerçe gözelliklerinden Diňe bäşisini bäş görnüşde beýan ederis. Birinjisi, ynsan iman nury bilen iň belent mertebä çykar. Jennete mynasyp gymmata eýe bolar. Imansyzlyk, inkärçilik, dinsizlik ýoly bolsa ynsany iň aşaky mertebä düşürer. Çünki. Iman ynsana sungatkere bolan şany uly, beýiklik eýesi bolan Allaha baglaýar. Iman bir bagdyr, baglamakdyr. Şeýle bolsa, iman bilen ynsanda ýüze çykan Allahyň sungaty we Allahyň atlarynyň nagyşlary hasabyna gymmata eýe bolýar. Imansyzlyk, küfür, o baglylygy keser. Allah bilen araňdaky o iman bagy kesilse, Allahyň sungatlary gizlener, görünmez, Onuň gymmaty hem diňe madda taýyndan ölçeler. Nähili ynsanyň jesedi. Jisim taýdan bakanymyzda, madda taýdan bakanymyzda et, süňk, gandan ybarat we içinden ruh çykandan soň hiç bir zada ýaramaýar. Hem fany, hem zaýalanyp gidýän, hem-de wagtlaýyn haýwany bir durmuşy häsiýetlendirýändigi üçin, gadyr-gymmaty ýok diýen ýalydyr. Munuň syryny bir mysalyň üsti bilen beýan edeliň. Mysal üçin, ynsanlaryň sungatlary içinde nähili maddanyň gymmaty bilen sungatyň gymmaty aýry-aýrydyr. Käwagt deň, käwagt madda has gymmatlydyr. Käwagtam Bäş teňelik demir ýaly bir maddadan bäş manatlyk sungatyň ýasalmagy-da mümkindir. Kä halatda, gadymy, taryhy sungat eseriniň millionlyk gymmaty bolsa-da, onuň ýasalan maddasynyň gymmaty bäş teňňä-de degmeýär. Ynha, şeýle gadymdan galan bir eser, gadymy zatlary satylýan bazaryna eltilse, Ökde we meşhur sungatkäriň eseri hökmünde ony ýatlap, satuwa çykarylsa, bir milliona hem satylar. Eger-de bu gymmat bahaly gadymy harydy demir-dümür satylýan bazara salsaň, ony bäş teňňelik demriň bahasyndan soranlar bolar. Ynha, ynsan Hak Tagalanyň şeýle ajaýyp, gadymy sungatydyr. Ol iň nepis, iň näzik bir mugjyzaly gudraty bolany üçin, Allahyň bütin atlaryny özünde jemleýji, şol atlarynyň nagyşlaryny görkeziji tutuş älemiň kiçi nusgasy hökmünde ýaradypdyr. Eger iman nury içine girse, ondaky ähli manyly nagyşlar iman nurunyň ýagtysy bilen okalar. Ol mümin ony aňy bilen okar we şol baglanmak bilen okadar. Ýagny, Men şany uly we beýik bolan sungatkärimiň ýaradany, bendesi, ol rahmeti we jomartlygy, keremi bilen maňa eçilendir ýaly manylar bilen ynsandaky Allahyň sungaty ýüze çykýar. Diýmek, Ýaradana baglanymakdan ybarat bolan iman ynsandaky ähli sungat eserlerini açyp görkezýär. Ynsanyň gadyr-gymmaty şol Allahyň sungatlaryna görädir we Allahyň aýnasy bolandygy üçindir. Ýagny hemişe Allahu Tagalany görkezýän üýtgewsiz nusga bolmagy bilen baglanyşyklydyr. Şonuň üçin. Maddy taýdan gymmatsyz bolan ynsan, ýokarda aýdylyşymyz ýaly, ähli barlyklardan üstün Allahyň ýüzlenýän, jennete mynasyp Allahyň bir myhmany bolar. Eger-de, Allaha baglylygy kesýän küfür, imansyzlyk, ynsanyň içine girse, şol wagt Allahyň atlarynyň ähli manyly nagyşlary tümlükde, garaňkylykda galar, okalmaz. Sebäbi Ýaradyjy, Ýaradan unudylsa, Ýaradana degişli, Ýaradany görkezýän manywy, ruhy taraplar hem bilinmez, edil başaşagyna gaýtýan ýaly bolar. Şol manyly belent sungatlaryň, ruhy görnükli nagyşlaryň aglabasy görünmez. Galan we göze görünýän käbirleri bolsa iň pes sebäpler, tebigat we tötänlik bilen baglanyşdyrylar. Netijede, olaryň hem manysy ýiter. Olar lowurdap duran gymmatly Almaz halyndan gymmatsyz üçüsi çüýşä öwrüler. Olaryň gymmaty bolsa diňe daşky haýwany maddalygyna galar. Maddanyň asyl maksady we miwesi bolsa, ýokarda aýdyşymyz ýaly, gysga ömürde haýwanlaryň iň ejizi, iň mätäji, iň dertlisi bolup, gysga möhletlik ömür geçirmekdir. Soňra bolsa çüýräp, ahyrynda ýitip gider. Ynha küfür, imansyzlyk şeýle derejede ynsanyň asyl manysyny ýok edýär. Ynsany şeýle gymmatly almaz halyndan, gymmatsyz kömür halyna öwürýär.